I just hope ku sound ngeen poyile guys um la vulavula swilo swin'wana swa important ku ri ku na ku hambana ngopfu between ti-fans ta g1 soli makamu um eh, mansandland

ta mi byela ku hayi na tifensi ta ben mayengani ti fana na tifensi ta mr post um uh, maybe ni ta kuma ndlela yo swi hlamusela kahle so tifensi ta g one na tifensi ta mansandland ta fana hi ndlela leyiwa kumbexana mo rhanga ya ku ni rhanga hi vona lava two ku na mbuti lawani ku na mbuti lani

Ah. na loko ni ri wa yini wa wa ku ndza phela ni nga tshama ku ku na switulu le guys a ni swi tivi ku ri switulu swa yini laha ni nga tshama kona ni le ka homu laha guys hi le ka homu ka hisa guys a giyani ka hisa so ku xa vonisa mali cause ni tinga ra mi mi nge ni voni kahle What is that? Interesting. Hey, Shafana, eh? it's all dark. Okay, this side is not dark, okay? Taimaso. Um, defense ta dyiwa na defense ta be ta mr post ta mini ta ta mansan glen ta fana hi ndlela hi leyiwani defense ta mansan glen na dyiwani ti fana hi mhaka ya ku defense ta vona va ri two i defense leta ta straight loko ze i xava kumbe i yingisela music wa soul makama loko ze yingisela music wa g one swi vula ku wa wu rhandza music wa g one i nge yingiseli music wa g one kha nga kha nga wu rhandzi music wa dyona a swi kona swa ku i fike u i fike u yingisela kha nga wu rhandzi a swi talangi vanhu lava va va va landzelelaku g one. i vanhu lava va byi rhandzaka so G1 ni nga swi swi veka hi ndlela leyiwani yi na ti-fans leta ta ta ntiyiso loko u vona ti ti-views ta kona i ti-fans ta ntiyiso hi ndlela ya ku vanhu lava va nga vona swilo swa dyona i vanhu lava byi rhandzaka vanhu lava nga yingiselaka kumbe ku xava album ya dyona i vanhu lava byi rhandzaka leswaku hi get

the video longer so vanhu lava yingiselaku music yingiselaku music wa joan manson glen va fana mhaka ku ri i ti-fans ta ntiyiso if it was, joan was just making videos they were all going to watch his videos longer a va ngo to tlilika va hindza i hope mama ni twisisa kwalano a va nga click va hindza va va va click va vona swi ndzeni so those are true fans ndzi na ti-fans ndzi na valendzeleri va ntiyiso Joan na Mhani Sandline va na valendzeleri va ntiyiso vanhu lava landzaka music wa Mhani Sandline va xava ti-album letiyani va fana na na na valandzeleri va va xinyori i va valandzeri va ntiyiso album ya kona yi xaviwa before yi huma wa swi twisisa then loko u ta ka mr post na ben mahengani va va fana because va na ti-fans ta mavunwa i kuma ku va ku mr post um humese album risimu ra ko ri kona ka youtube ne va ku ti-views va ti-views ti le henhla le mara kuma ku vanhu lava nga languta laha a vo lava ku twa ku i te yini i chayiswa njhani hayi ku vo n'wi rhandza ni vo lava ku twa ku i chayiswa njhani swibini vo tala vo lava ku twa ku i chele swilo swa njhani a hi valandzeri va ntiyiso that's beni ku na video yin'wana xi nga xi va xi vula xi ku ku na ku na ku na valandzeri ku na vaseketeri ene xona xi rhandza ngopfu vaseketeri because even if swi nga bi vaseketeri va va seketela. so vanhu lava va va landzelelaka swilo swa Benny Mayengani vo tala a hi vaseketeri ko va valandzeri i vanhu lava va va ngo ti landzelela njhe va lava ku twa ku i chele swilo swa njhani which is different from G1 na Mhani Sandland huge difference. a hi vanhu lava a vo lava ku twa ku i chayiswa njhani ni vo vo lava vo seketela because they love g one they like g one ende swi ndla kumaka va talangi mara i feel like he gets more value from those people who are following religious leswi swa yena than ku va i kuma vanhu lava fika va tliki va ku a a swi bi va fika va va va tliki va lava ku twa ku va ku a a swi bi i tifense ta g one ta ta ta ta Mister Post na Benny teto um mi xisa xiso ku hayi ti-views ti le henhla mara who viewed vanhu lava nga viewa probably they were not really your fans they just wanted to know to hear ku ri swi swa chana i va decide va ka a swi bi a a swi bi i ti-fans leti nga kona leti ku nga na ku hambana between G1 Solly Makamu Mansanglen. Mr Post na Ben Mayengani tiko ri va va va yelana vanhu valava so hi leswi loko mi byela swona ku ri a hi swi lemukeni laha handle loko kha hi phikizana hi ti-itunes a hi hleketeni ku ri ku na valandzeri then ku na vaseketeri Mister Post na Benny vo vona valandzeri a va na vaseketeri. tirhi ku va na vanhu lava va va va va va swi landzelelaka va lava ku twa ku i cheye yini mara u kuma ku va va va va fevhela dingani david mathebula ku va va fevha xinyori mara va yini va ya yingisela swilo swa mr post mara vo tala kuma ku vanhu lava landzelaka swilo swa g one kumbe swa mhani sandile i vanhu lava nga they are religious fans. they are fenced through and through. And I feel like those people are the ones who get value from their product or produce than kuva kuma ti-clicks mara kuma ku a hi ti-fans ta wena a vo lava ku twa ku i te yini ntsena that's what i wanted to say legere mina ni kha ni ku act as dors ke tshwelekile nyora i'm test ntotora salut salut mi nga titimeli mi nga titimeli mi nga titimeli